għadha kif tlift kollega, Karl kien ħabib.
Ara ġon, din l-intervista qed issir vera f'mument diffiċli u vera ċċettajt għaliex għaliex diversi drabi ħassarnija l-appuntament kien fixed u niddejja meta kien hemm appuntament jekk ma jaqala xejn. U allura meta tkellimt miegħek ħassejt illi minkejja li fl-aħħar ġranet, fl-aħħar sigħat għadna kif tlifna ħabib tagħna li huwa Karl Guder. Ħassejt li xorta kelli niġi nagħmel l-intervista miegħek u nitkellmu fuq dak li tixtieq inti u dak li nixtieq jiena, imma nixtieq nirrikonoxxu wkoll dal-persuna ħabib tagħna għaliex eh, dan hu verament moment diffiċli, ifimni ġoni li inti kollok ħabib tiegħek. Illi inti tkun miegħu l-uffiċċju id-Dar Ċentrali f'Net Television fejn naħdem jiena. Eh, Fissatejt u nofs ta' wara nofsinhar. Eh, u l-għada fil-ħodu tirċivi telefonata dwar dwar Karl Guder u inti taħsiba fuq xi ħaġa fuq Segretarju Ġenerali per jgħidu lek le ta' le ta' Karl miet. Anka tajda tħossa eh, u titlef li xi ħadd hekk. Umbat meta tkun taf ir-raġunijiet, umbat meta tkun taf kif. toħloqlok wisq vojt, toħloqlok wisq dbatija, u f'daw il-ġranet fid-dar ċentrali għaddejna minn dbatija ta' vera. E, u għadna għaddejjina għax di l-intervista qed issir f'perjodu fej il-proċess li tkun qed tipprova taffi Daqqa jkun daqqa tħossok naqra ħjar u daqqa tħossok naqra arġun, daqqa tħossok tajjeb. X'nuqqas ħalla, x'nuqqas. Ħajlek kal kien persuna illi jien per eżempju wara l-programm li jkolli kuljum fil-kwarta fuq net fuq net FM. Ninżel għandu fis-sija u nofs jiena mmur insellem lil sħabi l-kollegi bonġu bonġu ħallu warajt ok. Però għandu tieqaf. Dak il-bniedem li jilqak, dak il-bniedem li jisimak, dak il-bniedem li jitbissem. U qed ngħidlek mhux għax issa madux magħna, qed ngħidlek għax il-verità. Dak il-bniedem li ma jaġixxix fil-konfront tiegħek jekk ma jkunx hemm. Ġifier dak kien jistenna, kien janalizz, kien kellu daw il-ċertu kwalitajiet Fuq kollox kien ħabib li tista' titkellem miegħu fuq l-affarijiet personali tiegħek u kien verament wieħed minna minkejja li kien il-kap ta' l-istazzjon. Imma kien wieħed minna li kien ikun fuq quddiem, però kien ikun fuq wara wkoll biex jagħmel id-dirty work kollu neċessarju. U meta titlef il xi ħadd hekk, titlef verament ħabib. U naħseb minn din l-esperjenza tal-limna ħafna, jiena l-iktar li tal-limt ġon huwa kemm għandek tirrispetta l-bniedem. Fil-xogħol tagħna aħna jkollna diversi konfronti, u jkollok diversi xi tajt man-nies, u jkollok diversi tagħmel tletti il dak li jkun. Illum illum jien tallim li ma taffordjax tagħmel hekk, ma tistax tagħmel hekk. Illum tittara kif se tirranġa relazzjonijiet. Illa li illum hawn u prattikament, prattikament, u inti ma tistax tħalli xi ħadd imuru u inti jkollok dat tip ta' situazzjoni. Għandek xi tip ta' rimors?
Mandi xej, anzi, anzi, mux mandiġ rimors, anzi, anzi, inferħan illi kont ħanuża kelma, strument jew jew mezz biex fej kien hemm forsi xi nitfa' diżappunt bej xi ħadd u ieħor, jien kont hemm biex isma' u ma tfisser xejn. U xi kultant tibda tinduna, ġon, kemm vera ċerti affarijiet li konna kwestjoni fuqhom ma jfissru xejn, imma xejn. Illum aħna ngħaddu minn qudiem l-uffiċċju ta' dal-persuna, ta' Karl Guder, kważi tiddejjaq tgħaddi minn hemm, għamilna l-fjuri, għamilna simboli, għamilna xema, E, e, illum, kważi għastem mill dar raġel mux jgħatem, għax da kull jum maħna ta' ġifiri mux kustjoni ta' politika, mux kustjoni għax, ma kull jum maħna, u meta tmur l-uffiċu u mm. ma sibx il-dil persuna, tibda tħoss, apparti li għanna ħafna mistoqsijiet u ħafna ħafna li għadhom mux imwieġba u li forsi jkunu mwieġba, imma imma tibda tajt imma forsi stajna namlu xi ħaġa. Kelkom
Ġili esprima dwejjaq miegħek? Le, la miegħi.
U biex ngħidlek laqqas ma' sħabi, aħna wara li wara li miet fil-post tax-xogħol tagħna nġibet psikologa sabiex tiddiskuti magħna x'is-sitwazzjoni tagħna l-ħaddiema kienet diffiċli ħafna. Immaġinak dak kien wieħed mill-iktar persuni maħbubin. Tajjeb. Eh, u di qaltilna eh, speċi tkellmu dwaru. U kulħadd tkellem dwaru b'mod pożittiv, ħadd ma qal Isma' jiena kont qed nissuspetta jew lili qalli xi ħaġa. U mbagħad jibda jiġrilek imma tibda tgħid ara dik il-mossa li għamel seta' imma dik huwa naturali. Però mm. bħala messaġġ b'mod ġenerali, aħna ma ndunajna qatt illi dar raġel kellu xi ħaġa straordinarja illi tista' twassal għal xi ħaġa daqshekk daqshekk traġika u daqshekk gravi, anzi hu kien il-persuna illi kien iħeġġeġ in-nies biex jitkellmu. U kien iħeġġek jgħidlek isma' għandek problema, ejja l-uffiċċju. Ċempilli, neħdu kafe. Mm. U issa noqogħdu naqraw, issa nitkellmu, u issa insolvu, u xi trid għadha tidħol daqrek, u issa nirranġaw għall-programm tiddiskuti ħada, u issa jgħada. E, e, jiena u qiegħed ta' mm. Iġveri, iġveri, ma nista, għadna ma nistax nifmu, għadna perplessi, kif kif jista' jkun, u daw l-affarijiet iġaluk taħseb kemm verament tkun viċin viċin il-bniedem u kemm verament tpoġġi l-bniedem fiċ-ċentru ta' dak li tkun qed tagħmel. U kull kollok eh, tgħidilna kif taħseb li Karl eh, jixtieq li jkun biex li niftakruh x'tajli. Jien naħseb Karl jixtieqna nkun ehm, Bħala persuna ġenwina jien naħseb Karl kien mhux naħseb Karl kien jemmen fil-ġenwinità, kien fil-politika fil-Partit Nazzjonalista. Però anke meta segwi l-attività politika tiegħu, Karl ma kienx politiku tal-konfront. Karl mhux se jagħmel argument bil-konfront b'mod aggressiv. Karl ma kienx aggressiv. Anzi kien Karl pjuttost kien timidu, kien politiku Billi jipprova jagħmel rikonċiljazzjoni anke bejn żewġ mewġiet li ma kważi ma jistgħux jingħaqdu kien jipprova jsib kompromess. E, e, Twemmin politiku tiegħu x'kien? Kien nazzjonali.
Imma, imma, imma, jienu u konna niddiskutu ħafna l-element ta' ta' liberali u konservativ. U ma Karl John kien hemm dik ix-xi ħaġa illi stajt tiċċajta miegħu fuq l-aktar affarijiet li ma konniex naqblu fuqhom. Sewa. Jiġifieri inti laqas fuq dak ma konna nagħmlu konfront għax f'partit politiku jkollok ħafna diskussjonijiet, ara ħadd ma jaħseb li l-partiti politiċi biex jiffurmaw l-ħsieb tagħhom ma jkollhomx il-ħsieb. U sakemm id-diskussjoni politika ikun fuq l-argument politiku, jien għalija hija ħelti. U ma' Karl kien ikollna diskussjonijiet ħelti dwar fejn sejjer il-Partit Nazzjonalista u dim dik l-ixu. Fejn se mmorru, kif se nitkellmu man-nies, inti u jien li forsi qegħdin naraw eh, din il-mejda b'żewġ kuluri differenti, jien iktar qed nara kannella u inti iktar qed tara gris. Kif nistgħu niddiskutu flimkien? Kif nistgħu nkunu fl-istess partit politiku u mmexxu l qudiem aġenda nazzjonali b'daw it-tip ta' ta' issues? U Karl kien il-persuna li miegħi u ma' sħabi kien jitkellem u konna nitkellmu b'dat tip ta', ta frankezza fuq issues fuq issues kbar, eh, ġifieri ġifieri anka fuq issues li konna nafu li ħanitilqu ma naqbux magħhom U l-ħarġ ma naqblux magħhom, imma tersa kal dik kellu, John, kien ressaq li xuz le xulxin. Kellu kellu din il-kapaċità li jkun eh, isu moderatur li qarreb l-idejat. Moderatur u kien u kien moderat. Kien moderatur moderat. F'kollox. U għat li li fuq naħa tal-spettrum politiku u kien iktar xaqleb li kien iktar liberali u inti iktar konservattiv. Eħe. Korretta, korretta. Nistaw najdu hekk jekk se nagħtu t-timbri ejja, jekk tixtieq nagħtu daw it-tip ta' timbri, daw it-tip ta' ta' Tista' ta' li qed nasal għaliha eh, jekk nevitaw t-timbri mhux problema. Eh, kien hemm xi issue li intu Karl kontu ilkom tiddibattu u forsi qatt ma qbiltu fuq dwar. Le mhux ma qbilniex, imma l-iktar issue li konna niddibattu jiena u Karl kif kien kif qed tiżviluppa s-soċjetà. U fejn sejra s-soċjetà. U x'inhuma l-prijoritajiet li politiku għandu jitkellem dwarhom fis-soċjetà. Per eżempju, Karl ma kienx jiddejjaq juri l-orientazzjoni tiegħu? Assolutament li le. Però fid-dibattitu tiegħu dik kienet toġobni fih. Jekk jiġi biex jitkellem dwar l-ambjent, kien jitkellem dwar l-ambjent. Jekk jiġi biex jitkellem dwar l-edukazzjoni, kien jitkellem dwar l-edukazzjoni. Jekk jiġi biex jitkellem dwar ix-xogħol, kien jitkellem dwar ix-xogħol. Ma kienx jitlaq mill-kunċett bilfors prijoritarju illi forsi għalih kien ifisser imma kien jagħraf illi ċerti affarijiet huma tiegħu u ċerti affarijiet huma nazzjonali. U allura ma kienx ipoġġi li xu tiegħu per se bħala punt tatlu f'kull argument u dik naħseb li xi ħaġa importanti ħafna. Qed nifek, il-ġirin qed tgħid li jekk Minni xed nifmek sew, korreġi. Ġviri, inti għet najt li u ma jitfax eh, l-identità tijaw bħala l-identità sessuali tijaw f'dan. Bħala puntatlu? Bħala l-puntatlu. Għas idea.
Għas idea.
U dik vera kienet tajba, għax aħna konna niddiskutu eh, dik. Nistgħu nifhem fuq xiex ma kontux taqblu, ġviri, id-divergenzi fejn kienu. Mule, mux divergenzi, diskussjonijiet. Imma per eżempju, kif il-Partit Nazzjonalista irrit ikun, irrit ikun aktar miftuħ, kif il-partit irridu jkunu aktar miftuħin, kif is-soċjetà għandha tkun aktar miftuħa, kif l-istess persuni għandhom ikunu iktar tolleranti fis-soċjetà biex jaċċettaw il-kulħadd. Jienu Karl, mhm. mhux jienu Karl biss, imma jienu Karl u persuni oħrajn għax ta' fil-Partit Nazzjonalista hemm idejat kif hemm fil-Partit Laburista, konna nistgħu niddiskutu u di li kellu tista' tiddiskuti bil-libertà tiegħu miegħu anke jekk ma taqbilx miegħu, anke jekk taf li dak li qed tgħid inti. Imma ħatajli fuq xiex ma kontux taqblu. Fuq Per eżempju, eh, eh, eh, per eżempju, fuq, per eżempju, Karl kellu forsi xewqa għall-abort. Anzi, anzi. Anzi, Karl kien kontra l-abort. U dik li għalina fil-Partit Nazzjonalista hija xi ħaġa importanti ħafna u għalija hija importanti ħafna ukoll jiena kontra l-abortu nemmen fil-ħajja u verament impoġġi l-bniedem fiċ-ċentru tal-politika. Eh, Karl kien kien kien jaqbel ma dik il-pożizzjoni. Allura, però però konna niddiskutu mhm. imma jekk hemm xi ħadd illi ma jaqbilx ma dil-pożizzjoni tagħna. Aħna kif se nkellmuh? Sewa. Aħna kif kif se nidjalogaw miegħu? Aħna kif se kif se nipprovaw infemuh l-opinjoni l-opinjoni tagħna? U naħseb hemmhekk li kien ikonna daw it-tip ta' diskussjonijiet, imma imma jien nassigurak illi toħroġ hemm barra. Sewa. U ma ssib il-ħadd li kellu xi ma Karl.
Għax eh, minn kajja li kellu l-opinjonijiet u kellu.
Inkredibli, dan. Eh, eh, ek kon għed nitkellmu. Mm. Ma tistax, probabilment, miegħek naħseb ma tantx tista' taqbel dejjem. Għasmi għaj. Imma ma dar raġel. Kulħat jaqbel dejjem. U meta tagħmel il-pont fisser ħafna. Imma imma ma dar raġel. Kont kont ma taqbilx mm. imma Imma ma tħossx li hemm konfrontazzjoni u dik hija vera xaġa tajba. Li huwa li huwa onboarding. Ħafna tajba. Ma eja, ma nafx hemm xi ħaġa li tixtieq iżid fuq. Le, ma nixtieqx iżid biss biss it-talima li kemm jista' jkun għandna għandna verament nifmu iktar u nkunu tolleranti iktar għal xulxin il għaliex persuna tista' titlifha mill-lum għall-għada. Ma nafx hekk hux wisq sensittiv għalik, però Julian qed jitellgħali fuq l-iscreen. Xi ħaġa li kiteb Jeffrey Pullucino Orland, Orlando, fejn qal ma Karl mor taqbad aħdar u żbel.
Jiena rajta? Jiena rajta? Għandek idea x'in ir-referenza? Le, m'għandix idea għal min qed jirreferi. Qabelha kien hemm post oħra illi tella persuna oħra. Sewa. Illi kienet diretta lejn Karl. Mhm. Ehm, It-tella propju ftit minn ftit momenti qabel Karl qabel twettaq dak li sar. Ehm, u daw- Dal-kontest kollu qed ikun investigat mill-pulizija u u mill-maġistrat illi F'dawn is-sigħat li qed nitkellmu jien u inti għaddejja l-inkjesta maġisterjali. Mhux se nispekulaw, ovvjament, nistennew biex naraw l-aħħar mumenti, l-aħħar mumenti eh, dwar, dwar Karl. Edha tasal ħafna informazzjoni dwar ehm, eh, l-aħħar movimenti tiegħu. Eh,
Fej kienu ma kienx. Fej kienu ma kienx, ma mitkellem, ma mitkellimx. Ma mitkellem ma tkellimx fuq il-bomba, ġifieri. Per eżempju, le, per eżempju, jekk jekk ħareġ kmieni jixtri, per eżempju, ċerti affarijiet. Ehm, Dini kollha informazzjoni, il-familja għamlet tajjeb illi talbet għall-informazzjoni, fl-opinjoni tiegħi, il-Partit Nazzjonalista għamel tajjeb ukoll insista li nkunu nafu l-verità kollha u jiena fiduċjuż illi l-inkjesta u anke l-investigazzjonijiet li qegħdin isiru jistgħu waslu sabiex inkunu nafu l-verità kollha, ma f'dan il-mument ikun prematur u jkun irresponsabbli li nispekulaw. Li nispekulaw fuq x'ta' assolutament. Għax ma jkunx ġust, ma jkunx ġust.
Mela, tlaqna?